Sigond Luo Adimba kod Fadha ka Fadha. Karibu wuod Krachuonyo. Erokamano ahinya osiepna.
Uh, e piny Luo kama wantiere ni higni machon kane irado kod jaduong' ma lekene onge kata dayo ma lekene onge ok nogoye ok ni accident ok ni wach moro ne en culture mar jaluo ni nyaka muk lekene mamalo iluongo ni upper jaw kata lower jaw leke auchiel ok ni kirado gi ng'at machalo kamano to ni nogoye kata ni accident moro notimore ne en gima ne wa practice kaka oganda mar luo en ni mondo mi ne ng'e ni in ng'ama brave in ng'ama courageous in ng'ama strong en ni kawuono idhi ikaw ID kod higni apar gaboro ting'e ni koro iwuok e nyathi ibedo ng'ama duong'. Chon ne onge kipande mane nyalo kawo kata ID moro mane nyalo kawo e diere machon ahinya mondo mi ne koro ng'e ni koro iwuok e bedo ng'ama tin idhi e ng'at maduong'. To ni nyalo mana mana muk lekeni eh, eh, eh, mondo mi iwuog e ng'ama tin idhi e ng'ama duong' be ni inyalo kata mana bedo gi higni kata mana piero ariyo gabich to pok omuki pod ok ibed considered kaka ng'ama machwa in the society pod in ine ng'ama tin koro practice mar luo ni aluonge ni right of passage en ni time at the age of 12 kata mm, ka isechopo higa apar gariyo to ikawi tidhi igolo lekeni mapiny auchiel Wuod Nyaburu gima lit e wachni en ni igologi e age ni nikech koro isebedo kod leke miluongo ni permanent teeth mok chak mukre kendo. Ma komukgi to koro ok gichak gibi giti kendo. Koro en identification mari ni in jaluo, in onagi gi tiende nikech ok gichak giti kendo. Gima nigologigo ninya ti kod plies. en na rabidhi plies mm. kata mana pala kata screw driver en na gima igolo gola chieng' imake maka tigolo ng'ato nyalo penjo ni to ni itimo gima chal kama kaje en na ni ng'at mane time inyalo kata mana dhi e chiro kama ji ng'enye mondo iywa jomoko mathoth bende mondo one gima dhi mbele ni mondo gimbe gitim to kosegol laki tikelo iketo ni gima iluongo ni potassium permanganate iwinja iporo nie matin kanyo mondo mi ochangi nikech onge osiptal mane nyalo dhiye mondo chuyi kata mana sandan mondo kweni rem koro kosekidni godo e wang'e kanyo tiwinjo ka odok chien mos mos kane osegol ni leke gigi to eh, e oganda luo kaendi lak ne chalo kogolni lak to chalo gima otimni circumcision iwinja mm. ochalo gima otimni circumcision koro ibedo ni in be koro in ng'at ma machwa e oganda luo kaendi maendi ne konyo ng'eyo ng'at mose machwa ende kata mana nyiri kopo ni ji ne miel tiluongo nyako moro ni dwa miel godo to kwongo ng'iyo laki so that ong'ini to miel gi ng'ama machwa koso miel gi ng'ama nyathi kosegol laki to in ng'ama machwa koro nyalo chama chama kodi banjo To kata mana joma nyiri ne dhi haraka mondo mi ogolnegi nikech nitime ne both joma chwo kaachiel kod joma mine. Kosegol laki to kata mana in koro in gi ratiro ing'e ni ok nikwam dalau idhi tedo nikech koro in ng'ama machwa in ng'ama ma- in ng'ama duong'. To nitiere be mich ma inyalo mi ng'at mosetimne kama inyalo mi gik machalo kaka grains, food stuff mopogore opogore gi kata mana pesa cash inyalo mi kanyo. Ber mar golo lakni seche moko ne en ang'o? En ni wuod nyaboro kopo ni ituo to inyalo yud ka mimi godo yath nikech koro gap nitiere iseneno samoro ma ng'ato tuo ma koro lake osemoko ticha mm. onge kata kama inyalo kaka inyalo konyi en ni inyalo miyi godo yath basto kata kopo ni laki osemoko ma koro ok inyal chiemo inyalo medi nyuka kata inyalo ka gi nyuka mondo omedi teko koro nyuka lolore alola ka donjo machielo e oganda luo ne konyo mondo wa identify ng'ato kata mana accident ka accident otimore to kidhi kama ji oruwore kama to ki ing'iyo lake tiyudo ka lake eh, ni, ni kod gap ing'eng'e ni ma jaluo koro en ikonye mara moja to kata obedo mana ni ne en gima ne timo ni ji te e oganda, e oganda luo jomoko be ne ringo nikech ing'e ni ngoche be nyaka bedi jomoko be ne ringo wuok giwacho ni ah ato kawuono ni to ma to ok yuda jomoko be ne ringa ringa malal mowacho ni wan to ok gol nikech nigola gola lakino abidhi eh, igole agola gi plies gi spanner kata screwdriver imake maka ching tigolo lakino mani maendi around 1960 kata gana achiel mia ochiko kod prauchiel kocha en dinde machon ahinya wuod nyamboro e piny luo ka mano ka nineno ng'at malake onge ng'eni mano jaluo asili jaluo ademba jaluo kamili jaluo makoro ok jamwa ing'eni nyako kata ka noluongi to neno ka laki pod ni, ni, ni nitiere ok ni ma jamwa ma koro pok obedo ng'ama machwa e piny mar luo kaendi tho tinda Adog adag e higni machon manene mane nage jaluo kigolo lekege mapiny kata mamalo thotinda wow kara mae miluongowa ni onagi onagi jokanyanam onagi jokanyanam nikech ne Onagi nago laki. onag laki wow biwinjo kaka ne nagi gik manitiyogo ei iwacho ni span sipana kata plies kata plies araka Rakakaka- imakema kata rak to wach

koro ing'e mar ing'e ni nitie seche moko ma ng'ato otuo eh. ma laki osemoko mondo ichak imiye kata chiemo mondo omedne teko onge eh. koro jatuo eh. nyo jaluo nyo kaka dho lololololo nikech gap mara leke auchiel kara jok ma seng'iyo go te onge jaduong' kata achiel mang'eyo oh, ah. jaduong' dhiang' bero kelo jaote nigi lekene yote chamo nyewo kaka sadhi ring'o riecho moko ma wiye korot chak iluog riyo no nagi kanyo to konagi dala fe yes